Эпӗ ӗнтӗ пинлӗ тӑхӑр ҫӗрхӗр пӗрмӗш ҫулта вӑрҫӑ тухнӑ ҫул ҫуралнӑ та эпӗ шкула кайнӑ вӑхӑтра ӗнтӗ алла кӗнеке тытма, сас паллисем ҫырма шкула кайнӑ вӑхӑтсенче пӗтӗмпех пурнӑҫ вӑрҫӑпа ҫыхӑннӑччӗ. Ун чухнехи чухӑнлӑх та, ун чухнехи ҫитменлӗх те, тӑхӑнмаллисем те ҫук, ҫимелли те ҫук, ним те ҫук. Апла пулин те пирӗн ҫав вӑрҫӑлла выляс нимӗҫсене пухӑнса партизан отряч йӗркелесе нимӗҫсене ҫав териех хупӑрласа илсе тӑн кӗртес туйӑмсем пирӗн пуҫран тухма пӗлмен. Ҫав ятпа эпир ҫемӗнтер ҫуралса ӳснӗ Танӑш ялӗнче хамӑр пеккисем иккӗмӗш, улттӑмӗш, ҫиччӗмӗш классенче вӗренекен ачасем Танӑш ялӗнчи патриотла ҫамрӑксен ушкӑнӗ текен пӗрлешӳ йӗркелерӗмӗр. Вара хамӑрӑн аслисене суйласа лартрӑмӑр. Пирӗн ӗнтӗ взвод пулсассӑн ӗнтӗ пӗтӗм пӗрлешӗве отделенисем пурччӗ унта, отделени командирӗсем пурччӗ унта, ҫав взвод командирӗ пурччӗ. Унта политика енӗпе ӗҫлекенсем, ӗҫчен те пурте пӗтӗм штачӗ тулли. Вара хаҫат кӑлараттӑмӑрччӗ хамӑр хушӑра. Хаҫат ҫине ӗнтӗ хӑш хӑш отделенире мӗнле хыпарсем пур унта, кам ҫарӑҫне вӗренес енӗпеле лайӑхсем туса пырать. Тен, ваттисене унта пулӑшу вутӑ шурса памалла-и унта ҫав Тимур ертсе пыракан Гайдар кӗнекинчи евӗрлӗ ӗнтӗ. Ҫам япала питӗ интереслентеретчӗ пире. А такам шкул директорӗ патне вӑрттӑн систернӗ. Пирӗн ачасем темкер фирмӑра пухӑна-пухӑна унта пухӑнса лараҫҫӗ темскер, калаҫаҫҫӗ тесе. Вара пире ҫантах тепӗр чухне чӗнтеркелетчӗ унта темскер. Тискер йӑнӑшсем ман тӑпӑр йӗркеллӗ ӗҫсем анчах тӑпӑр тесе калаҫатчӗҫ. Эпир, паллах, нимле усал ӗҫ те туман. Эпир ҫар ӗҫне вӗрентессине пӗле, эпир кӗнекине те тупнӑччӗ ҫар, ҫарти ӗнтӗ уставсен, пилӗк уставӑн йӗркисене, тӗп йӗркисене мӗнле хӑнӑхтарса пырасси ҫинчен. ДОСААФ ӗнтӗ мӗнле ӗҫпеле ӗҫленӗ вӑл вӑхӑтра, ҫав ӗҫсене те пӗр хамӑр ҫине пӗртак илкеленӗ пулмалла ӗнтӗ. Вот ҫав енӗпеле Патриотла туйӑм ун чухне пирӗн ачасен ытларахчӗ, мӗншӗн тесессӗн пӗрмех вӑрҫӑлла выляттӑмӑрччӗ. Нихӑш те вара ҫакна палӑртса хӑварасшӑн, нихӑшӗн те нимӗҫ пулас килмеҫҫӗ. Вӑрҫӑра вылянӑ чухне, паллах, ӗнтӗ пурте совет салтакӗ анчах мар, унта тӑшманӗ те кирлӗ совет салтакӗсем, камавсем хӑваламалла, кама ҫӗнтермеллевсен еншӗн те хирӗҫле тӑраканӗ пулмасассӑн. Ирӗксӗрех вара шӑпа ярса эсир нимӗҫсем пулатӑр паянлӑха. Эпир тесе салтаксем пулатпӑр тесе, или партизанӗсем унта, командирӗсем, хӑшӗ-пӗри Даватор унта, хӑшӗ-пӗри унта Чуйков унта, хӑшӗ-пӗри Буденный, ҫавӑн пек ҫар пуҫлӑхӗсем те пирӗн хамӑрӑн борччу. Вот ҫав нимӗҫ пуласах килмеҫҫӗ. Мӗншӗн тесен пӗррехинче пирӗн пӗр ачине нимӗҫ майлӑ ӗҫлекен темле разведчик пулни вӑл, шпион пекки пулни вӑл ӗнтӗ. Ҫавна хытӑрах патак лекрӗ пулмалла. Ҫавӑн хыҫҫӑн вара ҫавӑн хыҫҫӑн вара нимӗҫ пулас килмеҫҫӗ пирӗн тесе. Нимӗҫсене йытӑ айтӑр-ха ҫапла йышӑнатпӑр, нимӗҫне ытла хытӑххине мелле мар тесе. А мӗнле хӗмремес нимӗҫе тетӗҫ вара пирӗн теприсем калатчӗҫ. Вот ҫавӑн пек ачалӑхра пирӗн ҫав япаласем асра юлнӑ. Ытларах кайран ӗнтӗ манӑн илемлӗ литература хамӑн икӗ хутчен ҫар ретӗнче тӑмалла пулчӗ. Малтан Германи, хӗвел тухӑҫ Германире пултӑм. Фогельзанг ятлӑ вырӑнта пултӑм. Кайран унтан кӑштах вӑхӑт иртсессӗн офицер званийӗ панӑ сӗте мана рота командирӗн заместителӗ пулса Атӑл тӑрӑхӗнчи ҫар округӗнче каллех икӗ ҫуллӑх илчӗҫ. Икӗ ҫул унта хамӑн тивӗҫе татрӑм. Юлма та юлма пултаран, тӑрхашшӑн килӗшрӗ эсӗ пире эс мӗнле ӗҫлени пире килӗшрӗ. Малла та чиперех Каятсан ҫарти ӗҫтесе, анчах та эпӗ поэзи еннелле ытларах туртӑннӑ пирки ман ялав журналта, тӑван журналта ытти ҫӗрте сӑвӑсем тухкалама тытӑнни хӑй патне туртрӗ. Таврӑнам та вара Тупа ятлӑ ҫар темипе ҫырнӑ сӑвӑсен пуххи пичетленсе тухрӗ уйрӑм кӗнекен. Кӑмӑна каллех ҫунатлантарса яҫҫӗ. Хама та чӑваш кӗнеке издательствине ӗҫлеме илчӗҫ. Унтан ҫитмӗл тӑваттӑмӗш ҫулта Ялав журналӑн тӗп редакторӗ пулма уйӑрсӑллатрӑш те унта пӗтӗр пӗр ҫул хушши ҫав туртана туртма тиврӗ малалла. Вара ҫар теми, салтак теми, ҫавӑнпала ҫыхӑнса манӑн пултарулӑхра халь те юрӑсенче те, сӑвӑсенче те, поэмӑсенче те Вӑл питӗ паллӑ вырӑн йышӑнать. Хисеплӗ тема тесе шутлатӑп ӑна, мӗншӗн тесен салтак шӑпи ҫӑмӑл шӑпа мар. Ҫавӑнпа та пире атте-аннесем те салтака юрӑхлӑ пултӑрччӗ тесе калаҫатчӗҫ вара эпир ача чухне. Вӑл хисеплӗ ӗҫ шутланнӑ салтак ӗҫӗ, салтак тивӗҫӗ. Ҫав тивӗҫе Ман пурнӑҫламалла пулчӗ эпӗ, театрӑм ӑна йӗркеллӗ тесе шутлатӑп. Ҫарна кӗрти те пур, хисеплӗ ятсем те пур. Шӑпам йӗркеллӗ пулчӗ тесе хама шутлама пултаратӑп.